Bwenu, hariho ebitabo buri kimwe eki omuntu orakozire kiriyo nikihandiikwa.
Halo. Eh, tugambire amaziina gawe n'ei waatirira. Halo.
Ina n'abagizire topiki y'obukama k'ekutandika sitaani neyeizira netiwaaka yaazikyankaranya zoona. Kwonka mwebare kuteera kandi noobaasa kugaruka oteere, ee, sitaani eine.

Webare munonga n'ekibuuzo kirungi. Webare madamu ekibuzo kyawe nikirungi munonga hati omuri mako esura y'okubanza omushororongo gwa ikumi n'itaano Yesu akagambira sorry omushororongo ogwe akariyo nihagambirwa abafarisayo babagira ngu mwetiise mwikirize engiri so okwetiisa nikimanyisa ki tikikumanyisa okwetiisa ebibi hati nkoku madamu wagamba omuntu yanubire nakora ebibi E Hariho ekirikureetera abantu itwe abantu kukora ebibi hati, hariho omuzaire w'ebibi byona, kandi omuzaire ogwo nibagweta obugomi. Mbwenu ah, omu Mako emwe ikumi n'itaano naagira ngu mwetiise mwikirize engiri. Okwetiisa nikimanyisa omu rujungu repent, kandi ekigambo kyenyine ni pent kikumanyisa think, teekateeka, ah, teekateeka, then rethink, hindura enteekateeka yaawe. Mbwenu omuntu yaaza kujunwa, Kugira ngu ekirikureeta omuntu yaaza omu iguru niki? N'omuntu oyeteisize akahindura enteekateeka ye, yaamanya ngu nyowe ndi omusiisi ti nyamujuni, kandi ebi nkora byona tibirintwara mu iguru, ekirikurintwara n'eki Yesu yankoreire. Hati omuntu akiheza kuhindura enteekateeka ye akamanya ngu tarikubaasa kwejuna kandi n'omusiisi, hati amatsiko ge yagateeka omuri Yesu. wenka mbwenu nikyo ogu omushororongo Mark 1:15 repent and believe the gospel mwetiise mwikirize engiri mbwenu ah, eki Yesu yaye nagambira ah, abafarisayo na na Yohana oku yaye nagamba bingi bakanga kwetiisa mbwenu bakanga kuhindura enteekateeka yaabo niho yabagiriire ngu ohikirire ngu omuntu ohurire tayetenga mushaho kureka orwire Yesu yagaruka yabagira ngu abamwe baryatanga abantu nk'abo omu bukama bwa Ruhanga, abasinzi, abashuma, abashambani. Baingi baryatanga abanyadiini baingi omu iguru ahabw'enki? Bari nibareeba oruredi nibarungi tibakwetenga kwikiriza Yesu. Mbwenu kandi bo barikuba kuhurira engiri bagira ngu, Ee, kandi omusiisi! Biriga ndiyo ninza omu Geehena, ndi omusiisi, ndi omusiisi, mbwenu naamanya ngu Yesu niwe arikubaasa kukunjuna amwikiriza. Hata habaho change of direction, change of belief, uh, change of thinking, hata amasiko omutagata omuri Yesu, then Yesu ahindura emitwarize ye, atandika kuhindura uh, direction, ahindura direction y'omuntu ogwo, omuntu atandika kutuura amagara, oreeba obeire naasinda, Hati amarwa nigamununkira atakwenda kuribatayo. Kwonka, twagaruka omu kitabo ky'okushuuruurwa kiri connected n'ekibuuzo madamu owaaheruka kuteera eki waabuuza, hariho ebitabo hariho na n'ekitabo. Haza hati abari omu bitabo, buri omwe ebi turiyo nitukora biriyo nibihandiikwa omu bitabo. Buri kimwe kiriyo nikihandiikwa, buri kimwe kiriyo nikihandiikwa, ebirungi, ebibi, ebirungi, ebibi. Kwonka mwashoma omu Mushororongo ogw'ikumi na ibiri okushuurirwa makumi abiri, naareeba abafuuhu, abakuru n'abato, beemereire omu maisho g'ekitebe ky'obukama, ekitabo, ebitabo byashuuruurwa, hati egi mani bagyeta the Great White Throne, buri omwe aryayemerera omu maisho ga Ruhanga, okucwerwa orubanja, na niiwe ori. Ku waakubaasa kuba ori oku orikugira ngu nyowe Yesu tindi mwikiriza, tinkwenda n'okumumanya, buri omwe aryayemerera omu maisho g'eizooba eryo. Ebitabo byashuuruurwa. Ebitabo biha? Ebihandiikirwemu ebikorwa buri omwe ebi yaakozire ebirungi n'ebibi, nkayamba abantu, naareeberera ebifuzi n'efaakazi, naabuurira engiri, naakora eby'okutangaaza, naatambura naaza aha kyaaci, naagura akatebe naakata omu kereziya, ebyo byona ebirungi kandi n'ebibi. Hati muhurire! N'ekitabo ekindi kyashuuruurwa, nikyo kitabo ky'amagara. Aha, twaza aha gw'ikumi na itaano ahabw'obwire. Kandi omuntu weena ou eiziina rye ryabaire ritandikirwe mu kitabo ky'amagara yaanagwa omu nyanja y'omuriro. Mbwenu omuntu ah, omuntu ori omu kitabo ky'amagara n'oha? N'omuntu oikiriize ngu Yesu niwe mujuni w'amagara ge. Yesu okuba omujuni w'amagara ge nikimanyisa ki? Yesu akafeera ebibi byeye aha musharaba, yashashurura orubanja rwe rwona, past, present, future, kandi ayesigire kyonka eki Yesu yakozire ngu Yesu akashesha eshagama y'aha musharaba okumwihaho orubanja. Ogwo niwe muntu arikuza omu kitabo eky'amagara. Kandi abari omu bitabo nibari abandi boona boona boona boona abarikureeba ngu bo bahikiriire. Beesiga ebirungi byabo. Already nibareeba tibakwetenga eki Yesu yaabakorire. Already hati waaba ohikiriire, noona oyetenga omujuni. Hati hariho abahikiriire. Nyowe ndi omuntu murungi. Nyine obu mba nintambura nabugana omushaija, twatandika kugamba eby'engiri, Naamugambira ngu, Kwonka noomanya ngu ori omusiisi sebo? Ngu, Rindaho kakye. Waashanga ndi aha nyemereire nyine enkoni yangye ndiisize ente zangye, waashanga ninkora ki biki? Nguma ngu, Sebo ori omusiisi? Ngu, Nyowe waashanga wandenda ndi musiisi mu muringo ki? Hati ogwo omuntu ahikiriire omu muringo gwe naayereeba ngu ahikiriire, n'omuntu murungi, hati abo nibo bari omu bitabo biriya. Kwonka boona bari abakwatami enshobi. Ahakuba waakuza omu iguru oine kuba oine okuhikiirira okurigana aha zindi. Kandi waagyendera aha kuhikiirira okwawe. Isaaya neegamba omuri Isaaya nkaaga neina ogwa mukaaga ngu eby'okuhikiirira byaitu ni nk'ebisiimura bisiisikaire. Ebi eby'okweta birungi ti birungi. Ebi ebi oyetsigire birimu akamogo. Wooyetsigire ebirungi by'okukora, Ruhanga naakukwatamu enshobi. Tihariho ekiriira omu nsi egi, kandi n'omu iguru tariyo, kureka baayogire omu shagama ya Yesu omujuni waitu. Nk'oku ogwo omushagama waikiriza eshagama ya Yesu, e- e- e- e- ekuha okuhikiirira kwa Yesu. Ogira okuhikiirira kwe okutari kwawe, kandi kurabira omuri Yesu akuta omu kitabo ky'amagara ahabw'eki yaakozire, mbwenu then hati otandika kukora ebirungi omuri we ahakuba oine omwoyo orikwera arikukugyemesereza kukora ebi akunda kandi hati ogira amagara agatabaho. Then nk'oku mwahurira obutumwa bw'eriizooba, Yesu yaija omu gavumenti ye naategyeka, niiwe akusimba obwa meeya, meeya wa mbarira. Mbwenu meeya wa Mbarara tinku ari n'omwami Kakyebezi? Mbwenu omwami Kakyebezi ahu ori tinku mawe waawe oikiriize Yesu omu gavumenti ya Yesu, naye owaawe omwikiriize naakusimba ekisanja ekindi. Eeh, ogwo naamukoresa nk'eky'okureeberaho na, na niitwe twena. Kwonka. Ah, nitusiima Ruhanga ahabwa Masi FM kandi ah, radio nk'ezi kureebeka ngu enjiri ya Ye- y'obukama bwa Ruhanga eriyo neebuurira enjiri ya Yesu Kristo. Eh, buzima ka mbagambire, tukiine omugisha kuhurira ebigambo ebi. Hariho obwire ahi burahike, bukaba burabaireho kandi nibuza kugaruka bubeho, kushanga ku- just niitwe kwija kugamba nk'ebigambo ebi oshange n'omushango ogurikubaasa kukwitisa. Ninga shi kukwata nka za China ebyo byatandikire kubayo. Mbwenu iwe okiine obugabe noitaho radiyo yawe ohurire engiri wanga kugiikiriza ah, eshagama yawe teri hangaro ziitu eh, nituriyo nitwija kugambira amazima ngu oikirize Yesu nk'omujuni w'amagara gawe. Oweereza Mukama. Ego. Mwebare naagaruka ni Patro wa Wakirire. Eh. Wakirire. Mm. Amiina. Yesu. Naiwe akushashure ahabw'okuhurikiza n'okufayo. Obwire obwa puroguraamu bwatuhwaho, n'ahabw'ekyo murekye tubasiibure. Ekibuuzo kyawe kyaba kitaagarukwamu, ekibuuzo kyawe kyaba kitaagarukwamu, tugaruke tukwatagane Sande, eshaaha nizo zimwe, puroguraamu ni Manya Amazima, reediyo ni Mercy FM. Mukama abaheereze omugisha, nikwo twabasiibura tutyo, kandi tugaruke tukwatagane obundi.